Abusuafo, mema obi biara akwaaba biom wɔ Ɔbaapa Recipes so. Na ɛnɛ aduane a yɛbɛnoa yi, ɛyɛ soronko koraa, enti na yɛ voice over no yɛ twii no. Enti ɛnɛ yɛabɛfufu gari to. Ɔdɔ no sɛ mekae w'anim ayɛ serɛserɛ ɛsiane sɛ wodii bi akyɛ. Me nso medii bi akyɛ yie paa, enti ɛnɛ ɛno na yɛbɛnoa. Fo akonnwa. bɛyɛ no aduane. Ansa na yɛbɛhyɛ aseɛ no, yɛnya yɛn apotɔwewa a ɛyɛ asanka, na yɛhoyɛ ta nso yɛ ho. Yɛdi nka ahohoro yɛ ta no ho awie. Nti ahohoro yɛ apotɔwewa mu kamakama. Yɛwie no na yɛafa yɛn mako. Mako no baako yɛ yellow na baako nso yɛ green. Yɛwie na yɛde yɛ garlic no nso so ayɛ dɛn aka ho. Na wode wo ta no ayɛ dɛn abɔ so na watwi. Aha nti yɛtwi no deɛ emu ɔden paa yie. Nti wopotɔ no anaasɛ wotwi no, Ɛma no mfe bebree, enti ɛyɛ kakra pɛ na wayi wo nsa. Enti wotwi awie no na wafa ogye ne ɛfa no na wotwitwa kakra anaasɛ sɛdeɛ wosi pɛne bi ayɛ dɛn agu mu. Enti wotwitwa awie no a sɛdeɛ wosi pɛne no no na wode wo nkyene. Metaa yi su saa pink salt yi, sɛ pink salt yi ɛwɔ so health benefit than the white one no nti usually no ɛno na mede yɛ m'aduane nti wode kakra egu mu a na wayɛ dɛ watwi afra wo gye no make sure sɛ atene mu ansa na wayɛ dɛ watoa so nti sɛ gari tɔ deɛ ne nkateɛ nso kɔ yie paa na wohu sɛ nkateɛ a yɛakye nti ɛbɛsa kakraa bi nyɛ bebree o kakra bɛɛbɛɛ one teaspoon bi anaasɛ one tablespoon bi na wode ayɛ dɛ egum na watwi Na wɔ sɛ make sure sɛ woma no yɛ dɛ ɛmfi bebree nti at this point no ɛyɛ okay ɛma yɛ nti ebi pia yɛ dɛ ɛsi nkyɛn for now na yɛafa yɛ frying pan no aha yɛde asi gya so ama no ahiti na yɛtwitwa gyee ne bɛ ɛfa bi ɛde akye wo no sɛ bɛyɛ bɛma ngo no ayɛ dɛ ayɛ hwam wɔ wɔn mɔne koraa wɔ ha bɛtumi ate ketewa bi ayɛ dɛ atum na ama ngo no ayɛ dɛ ayɛ hwam sɛ ɛmfa nsɛ bi a wonwisi zomi a nti ɛsi so no a ɛkye no na yɛafa yɛ cup a ɛyɛ one cup no yɛasa gari na yɛde agu bowl mu nti yɛde agum no na yɛafa ɛnkyene kakra bi a yɛde apete so sɛ ɛbɛyɛ bɛtumi anya gari no yɛ dɛ e taste anaa ne dɛ no nti wawie no na wafa nsuo hyɛ kakra na wode ayɛ dɛ agum na wamake sure sɛ Wɔnu mu nkakrankakra saa ara kɔpem sɛ ɛbɛfra. Ɛfra wie a wobɛhu sɛ ani no ɛbɛyɛ mmerɛmmerɛ, ɛnyɛ dendenden bebree. Nti sei no ɛyɛ perfect, ayɛ kama. Saa na yɛde yɛpɛ no na wowie a wafa asi nkyɛn. Deɛ ɛdi hɔ biom no nso so no yɛtwi yɛn mako no awie. Nti aha no ɛyɛ time a wɔ sɛ wode gari ni ɛde egu mako no mu. Wode egu mu awie no na make sure sɛ wɔnum kama kama kama kama. Gerritto yɛ adeɛ a ɛyɛ dɛ yie paa. Obiara yɛ dɛ ɛpɛ no yie paa. Nti sɛ ɔdɔfo bi ka sɛ a ɔdɔ ɛne de me kɔn dɔ Gerritto paa ɔba pɛ Gerritto yi wia mesrɛ wo ɛmpopo wo ti koraa wɔ sɛ wotumi yɛ dɛ ɛkɔ gyaale na wakɔyɛ dɛ fast ɛsiane sɛ wei ɛnkyɛ na wayɛ awie ɛde paa nso so kama kama kama woyɛ wie ma wo dɔfo bi anaasɛ maame bi anaa obusuafo bi di a wɔn nso m'ani bɛgye yie paa nti aha biem no Yɛn ngo no a yɛakye so no, ɛyɛ tam a wobɛtumi ade ahwie gu gari no mu na ayɛ kama. Hwɛ ani no ɔho asoso kyee sɛ obi awareɛ no wohu ayɛ kama papapapapapa ɛyɛ dɛ nso sɛ obi nwom. Ei, mesi nyɛ asɛm ketewa nti make sure sɛ woanum ama baabiara fra kama kama kama kama kama.

wo dɔfo no awodie nti ɛha no yɛde nkateɛ ɛsɛ gu so sɛ sɛ na yɛde mepɛ me deɛ nti wawie no na wapɛ wɔ salad kakra yɛ dɛn ɛde agu so kakraa bi wompɛ nso sɛ ɔbɛtumi askip but wei no ɛboa ma ne balance saa diet no ne carbohydrate no aha nti no Wei yɛ adeɛ a ɛho hia yie paa. Ɛne sɛ gari tɔ nso ne pɛɛ deɛ, yɛn nyinaa yɛn ani tua. Obiara pɛ. Nti wode agu so awie no, ne sɛ biribiara yɛ dɛ, ayɛ fɛ, asɛto nso so. Aduane wei anaa mesɛ gyae. Wayɛ bi adi a mesɛ nka da bi a nka abɛyɛ bi adi saa. Ɛsiane sɛ aduane pa anaa tete nnuane deɛ, wonya bi wɔ baabiara rather than sɛ ɔpaapa recipes ɛna abɛnya bi ayɛ dɛ ɛfiri. Meda obi biara ase. Enuane ayɛ akɔnnɔ o, ayɛ fɛ. Kyɛ sɛ, wo a wohwɛ a, wo kɔn koraa adɔ. Asɛ bra na ibedi bi. Ampa, wowɔ ha a, anka mema wo no nsa tumm na yɛn nyinaa ayɛ dɛn? Yɛato yɛn nsa didiiɛ. But, ɛyɛ very easy, wobɛtumi ayɛ bi wɔ fie ayɛ dɛn? Adi. Meda obi biara ase sɛ ɔnyaa berɛ baa kitchen anaa egyaale ma yɛnoa aduane. Yɛ a na woahyɛ video yi ama me. Meda obi biara ase. Yɛbɛsan ahyia. Bye bye.